Zanah hian Ramhlun North Branch UMA in UMA Day vawisawmkua pakhatna lawmna hun a hman kal mek a, zanin hi kan hun pui ber a ni a, chuvang chuan zanin hi kan hlut ta, kan ngaih pawimawh pawh a ngai a. Section hrang hrang ten inelna hrang hrang neiin thil hrang hrang kan ti tawh a, khangah te khan point pakhatna kan nihna lanna pawh a la awm rih lova, zanin kan hun hman hian thui taka hril dawn a ni tih kha hria ila. Chuvang chuan thahnem ngai takin member te pawh kalkhawm turin kan inhriat tir zel a ni e. Zanah hian mi sawm te kan nei a, kan Local Council lampang te, MHCP te, MUP te kan sawm a, amaherawh chu harsatna an nei thu te Pawl thenkhat atang chuan kan ngaithla a, tin chu bakah chuan kan intihsiakna hrang hrangah hianin lawmman kan siam dawn a, khang lawmman min tum saktu te kha an rawn kal bawk ang a, Chuvang chuan he a tam thei ang ber member te pawh kan kal zel a pawimawh bawk awm e. Zan a lo kal zawng zawng te kan mi sawm hrang hrang te, zanah hian kan bialtu mla Doctor Vanlalthlena te pawn min rawn hman pui a. Tin, kan ka uaima member pui zana he hun pawimawh tak hmang tura rawn kal zawng zawng te in zavaiin uaima ramhlun north branch chu uaima in chibai kan buk cheu a ni. Thil pakhat a hruaitu han nih manah kam hnih khat han sawi lan ka duh a. Intihsiakna kan nei chho va, chungah chuanin pakhatna te pahnihna te awm a ngai dawn a. Kan in kan intihsiakna kan sawi chhunzawm leng e. Intihsiaknaah hianin pakhatna nih harsa em em a ni. Tin, chumi a ka rilrua rawn awm han tar lan mai mai ka duh chu he UMA Day hi, Engtin nge kan hman? He uaima day avang hian eng angin nge keimahnia hna thawh tih lampang kha ka rilru a awm a. He uaima date hianin, uaima day vawisawm kua pakhatna hianin eh keimahnia hmasawnna rah tha a nei em tih lai kha ka rilru a awm a. Pakhatna nih a har em em. Chutih rual chuanin he uaima day-ina keimahnia min hnutchhiah se tih ka duh chu eh He Uaima Day hian kan section tinah kan member tinah inlungrual tharna awm se. Tin, chu mai bakah chuanin he Uaima Day kan hman atang hian khawhar in kal ngai lo te pawn kal phah nan hmang ta ila. Chu chu keimah rilruah chuanin pakhatnaah ka dah a ni. Chutiang rilru kan put a, kan nih chhoh chuan He Uaima Day hi a hlawhtling a, tanpui ngaite tanpuitu kan nih theihna turte, khawhar lusun chhungte hnem tur kan nih theihna turin he Uaima Day hi hmang ila tih kha ka rilrua awm kan tar lan ve duh a ni a. Tin, zanin a kan hun hman dan tur hi chhawngnihin, thennihin kan hmang ang a. Hun hmasa ah hian hun hnih in hun hnih in kan then ang a, hun hmasa ah hian kei a hruaitu hi Lalro Chama, Ma Chama ka ni a, he Uaima Day Organising Chairman ni tura kan hruaitu ten min hruat ka ni a, tan na hun hun serh min hmansak turin nula RL Chungnungi Treasurer Organising Committee kan sawm ang a, Tin, chumi dawhah chuan House band kan nei a, Music Sub-Committee ten House band an hun an rawn hmang ang a, engtiangin nge hun an rawn hman dawn chiah chu ka hre lova, annih hian hun an rawn hmang ang a. Chumi zawhah chuanin report kan ngaithla ang a, Rahlunnawl Branch UMA Secretary Pu Biak Chung Nung hnen atangin UMA report, Rahlunnawl Branch UMA report kan ngaithla ang a. Chuan thusawi a awm leng a, Ramhlun North Branch UMA President Pu Laldinglian nasai lovin thusawiina hun a rawn hmang ang a, chuan inchhiarna te pawh kan nei ang a, inchhiarna hi a rawn buaipui tur chuan kan Organising Secretary Pu Lalchhuanawma leh Pu Lalzemawiah Assistant Secretary ten Hun an tih hunah khanin kan rawn hmang ang a, tin hemi bakah hian Cultural Subcommittee atangin chair-aw kan an rawn entir bawk ang a, chutiang chuan hun kan hmang ang a, a tawp nan a hun hmasa atan a tawpna Pu Ar Lalrinmawia Vice Chairman-in lawmthusawina hun a rawn hmang ang a, A hun hnihna hi kan hmang chho leh ang a, chumi ah chuanin heti lai a rawn ding tawh loin kaihruaitu kan nei ang a, nula Helen Zochhingpuii Organising Committee Member in a rawn kaihruai ang a, tah chuanin Bead Contest, Bead Contest intihsiakna kan nei ang a, tin chumi bakah chuan House Ben, House Ben te an rawn an rawn in lan leng a, zai kan ngaithlang a, BZT to chhawng atangin zai kan ngaithlang a, result puanna kan nei anga result puan zawngah chuanin ih zai te pawh kan ngaithla leh anga tiang ang khan ih result puan rual hianin lawmman semna kan nei anga a hun tawp lampangah Mood Station Lampangin ramhlun tui fawn tiin hun tawp min khar sak dawn a ni. Kha kha kan hun hman dan tur tlangpui chu a ni a, a tul angin hei chu kan rawn ti danglam leh hret hret ang a. E, tunah chuan hun ser min hman sak turin nula RL chungnungi Treasurer, Organising Committee lo sawm ang u. Pathian thu thianghlim i lo ngaithla ang u, Galatia bung ruk chang kua. Tichuan, thil tha tih i ning suh ang u, kan inthlah dah lo zawngin a hun takah chuan kan seng dawn si a ti leh Efesi bung hnih chang sawm. Thil tha ti atan Krista Isua chuan siam a awmin ama kut chhuak kan ni si a, chu thil tha tih chu kan awmna turin Pathian in a buatsaih lawk a ni. Pathianin a Thu Thianghlim kan tih rîk tak te malsawm se i lo ṭawngṭai ang u. Ulpa Janina te hei kan ruahman lawk angin YMA Day lawmna hun kan ruahman ang taka min hruai thlen avangin lawm thu kan hrilh che a. Janina hun hmang tur te leh chanvo nei zawng zawng te pawh an inbuatsaihna ang a, ṭhat taka an hlen theihna tur nei inpui la. Ulpa leh he YMA hi kan hnam. Huarkhawmtu a nih zel theihna turin ningin Chanpui la kan kan hruaitu te pawh ulpa ningin ti chak in finna te remhriatna te ningin pel a, nangma duh zawng anga he Buaime hi an kaih hruai zel theihna turin ningin pui ang che. Zanin kan hunte bul min chansak tawh avangin lawmthu kan hrilh che tawp thlengin min hmanpui la, hun hlimawm takte kan hman theihna turin kan dil che a ni. Chungchu i Fapa Isua Krista hming thianghlim kan dil che. Amen. Awle, tunah chuan Music Sub-Committee atangin House Band te rawn hun rawn hmang turin i lo sawm ang.

Ramhlundawl Branch chu yma Secretary report pe turin lo sawm ang. Zaninah yma day hmang tura lo kal khawm zawng zawng te Ramhlundawl Branch yma in chibai kan buk cheu ni. Zanin hei vawiin hi yma day vawi sawm kuah leh pakhatna a ni a, tunah hian report kan Branch report tlangpui an ti a, hei a tawi teh a ni dawn a, report zaninah anga report han pek kha Kan rilru a lut tak tak lo a, amah rual chu eng eng emaw kan hriat tur pawimawh ang chin zawr zawr te kha kan ti ang a, rei lo te hun kan hmang dawn nia. Report petu puan tawh ang khan Biak Chungnunga Secretary Ramhlun Nawt yma ka ni. E kan branch hming hi Ramhlun Nawt tih a ni a, e kan branch din kum hi Sangkhazakwua Sawmriat Paruk a ni a, a hma khan Ramhlun Branch Tih khan kan han awm a, marawh chu North leh South te kan han indanna kha Sangha Zakhua Sawmriat paruk a ni a, kha kha kan branch din tan kumah kan hmang ta a ni. E, tichuan hei kuminah hian kan hruaitu te han inhmelhriat tir ila, e, OB te kan lam kha hetlai hian in rawn ding chhuak dawn nia, President Pu Laldingliana sai lo khawngah in lo chho se, nakinah a tawpah a huhoin kut kha a vai tan kan beng dawn nia, lo la inkhek lawk ila, Pu Lalrochama Vice President, Doctor Joseph Lalhmingliana, Assistant Secretary, Pu Rorel Liana, Treasurer, Pu Thanding Liana, Finance Secretary, helaiin lo chho se hei awn lo kal chhungin Branch Committee ka rawn hmu thei lo tlat mek a lam kha min chhunkhalh nasa lutuk a. Awle, ti khan khaw nge Pu Nata a rawn kal ta em? Eh, Pu Pu Nata, Pu Than Ding Liana hi saw chiar siamna lamah a awm a ni. Hei hi kan Branch Chobi Kumina min hruaitu te eh an ni lawm awm e. Eh, Branch Committee awmte khawngaihin in ding hrim hrim teh ang. Kan thut hmun ah tlai atang hian ka rawn hmu thei tlat lo chu in hming ka rawn lam thei lo hei min en khal nasa lutuk a aw le kut in ben sak thei ang kan branch committee member te la awm awm e le tun ah chuan hei uaime day kan hman nan hian organising committee din a ni a chuta OB te chu kan lam chhuak ve leh ang a e pu ma chama pu lalro chama kan vice president kha organising committee chairman a ni a khawngaihna thut hmun ah lo ding leh mai se tin

A Treasurer nula a rel chung nungin ni chinah han a rawn ding chhuak tawh a, aw, a ni hi Branch Committee member tho a ni. Tichuan, Organising Committee member zawng zawng te khawngahin in ding leh teh ang. Kan thut hmunah Organising Committee te, awle, a lawm awm e. Aah, zaninah hian, hei kan misawm te, aah, Doctor Vanlalthana khawngahin lo ding se. Kan bialtu mla a nia ni hi yma in kan chhawr tangkai a, kan mamawh chi hrang hrangte kan han thlen a, tiang ho hunah hian remchangte min han ngaihtuah pui thin a, lawmawm zainah pawh hian lawm thu kan han sawi leh a ni. Tin, Branch Advisor han din tir ve leh hrim hrim ila Puar Zo Nun Mawi leh Pu Lal Piang Thar a, an ni hi kan Branch Advisor te an ni. Tichuan, zainah hian kan misawmte, Local Council lam atanga lo kalte khawngaihin han ding ve leh teuh le. Local Council lam atangin aw pathum an rawn tel thei a kan lawm e. Tin MHEP atanga rawn kalte khawngaihin ding ve leh teh ang? Aw kan lawm e. MHEP, MUP hi an nih hi kum upa lam deuh tawn nia, zanrei lampang deuh hi nia an rawn tel thei em aw? OMUP hi an rawn tel thei lo a nia enge? Lehkhang kha han inhmelhriat tirna te chuan nih tihmai ka nei maw? Ka nei lo turah kan ngai e. Eh, tichuan hei kan branch ah hian kumin ah hian member Sangli leh zasarih leh sawmkua kan awm a, mipa sanghnih zathum sawmnga paruk, hmeichhia sanghnih zathum, sanghnih zali sawmthum pali, Kan nia tichuan kan vaiin Sangli leh Zasari leh Sawmkua kan ni a, Life member hi za leh sawmhnih pahnih kan awm a. Hei member hi pahnih kha thanpun belh zeuh zeuh kan awm a, amarawh chu Central UMA-a kan va inreport dana kha zanin a kan han report a hi a ni. Tichuan Branch Committee-ah hian mi sawmnga leh pasarih member kan awm a, tin kan Branch huam chhungah hian Section paruk an awm a, khawngaih takin an Section ka chhiar chhuah piang kha OB-te kan lo ding dawn nia, Vana pa section OB te khawngaihin an ding teu le. Kan thut hmun ah aw Vana pa section OB te a lawm awm e. Vana pa section ah hian member sangkhat leh pasarih an awm a, mipa zali leh sawmriat pakhat leh hmeichhia zanga leh sawmhnih leh paruk an ni. Tin, Taitesena section OB te khawngaihin in ding ve leh teh ang. Taitesina section OB te aw a lawm awm e. Taitesina section ah hian member za sarih leh sawmhnih leh pali kan awm a, mipa za thum sawmriat pathum, hmeichhia za thum sawmli pakhat. Chawngbawla section OB te kawng a in ding ve leh ang. Chawngbawla section aw a lawm awm e. Chawngbawla section ah hian member za kua leh sawmkua leh pasarih kan awm a, mipa. Zali sawmruk pariat hmeichhia zanga sawmhnih pakua Newa section OB te ding ve leh ang khawngaihin aw ni he lamah hian Newa section OB te kan lawm e. Newa section ah hian member zali leh sawm sarih pasarih an awm a, mipa zahnih leh sawmhnih leh pakua, hmeichhia zahnih leh sawmli leh pariat kan ni. Tin Sai Zahola section OB te khawngaihin ding ve leh teh ang Sai Zahola section aw Sai Zahola section te kan lawm e. Sai Zahola section ah hian Member za sarih leh sawmli leh panga kan awm a, mipa za thum sawm ruk paruk, hmeichhia za thum sawm sarih leh pakua. Khuangchera section OB te ding ve leh tiang Khuangchera section eh aw heti lamah hi an awm e, a lawm awm e. A Khuangchera section ah hian member za riat leh sawmli kan awm a, mipa za li sawmhnih pakua, hmeichhia za li leh sawm pakhat. an ni a, khang kha section a nia, section hian kumin ah hian budget cheng sing khat theuh an nei bawk a ni. Tin, branch yma hnuai ah hian sub committee chi hrang hrang kan din a chungte chu a tawp nan report tawp nan kan chhiar chhuak leh zawr zawr ange. Sub committee kan neih te, thlanmual sub committee kan nei a, kumpuan sub committee kan nei bawk a, marima hi kan nei a, an ni ni ah, Chanchin bu enkawl-tu te an ni a, tin property te, library te, documentation te, music te, cultural te, sawhchiar te kha Ngawkha Sub Committee kan han nei a, tin Way Main a motor kan neih enkawl-tu motor incharge te kan han awm a, tin garage enkawl-tu garage incharge te, tin kuang incharge te leh Central YMA chanchinbu agent te khatiang khan kan han awm a ni khang kha zanin a kan report theih tlangpui chu ni rawh se ka lawm e. YMA vul zel rawh se. Pu Biak Chuknunga kan lawm e. Zanah hian Documentation Subcommittee ten kan che vel zawng zawng hi thla laiin still leh video ten tunah hian min laksak mek a ni tih kha lo hre bawk ta ila tha awm e. Tunah chuan Ramhlun North Branch UMA President thusawi turin i lo sawm ang u, Pu Laldinglian Sailo. Zanila UMA Day vawi sawmkua leh pakhatna lawm la hmang tura lo kal zawng zawngte UMA Day chibai tha ber ka buk cheu a. Hei kei hi tun kum hi President a kum kum thum ka awmna a ni tawh a, tun kum bak hi chu UMA Day ah UMA aia a thusawi ka neih hmel tawh lo a, a lunglentthlak ang reng khawpin ka hria. Hei kan hriat angin zanin hi thalai inkhawm zan a ni a, chuvangin in programme kan tan tlai deuh hret a, tin chumi piah lampangah ka hnu lamah hianin Bid Contest tihte programme eh. Beng lut tak tak lang ah ngaihthlak tur te kan nei vang i zan in ah thu sei ka sawi lo vang a, amah erawh chu ka sawi chhun te uluk taka min lo ngaihthlak sak tur in ka in sawm cheu a ni. Hei yma hi Paul satliah a ni lo a, mi te tan a nun hlan tu, mi te thatna tur atan a pawl din a ni tih kan hretlang theuh in ka ring a. E, Ramhlun North Branch chu ema a OB ka nih chhunga ropui deuh ber a lawm danah pawh ropui deuh ber nia ka hriat a President ka nih lai a hetia kan han lawm thei hi Day Celebrating Committee te an chunga ka lawm khawp mai a tin chumi Celebration Committee tena tih tur an tih te bawhzuina kawnga thasengtute zawng zawng chungah pawh Lawmthu kan sawi bawk a ni. Zanin helai lo kalkhawm zawng zingah hianin Ramhlun North Branch chu a emme a, OB la ni tur, President la ni tur, Secretary la ni tur, tin section ah te OB la ni tur, hruaitu la ni tur, yma kher lo ah pawh pawl hrang hranga hruaitu la ni tur eng emaw zat kan awm tih a chiang a. Hei ramhlun veng hi nuam khawp mai a, a nuam kan ti tlangin ka hria a, hemi nuam kan tih viau chhan hi Local Council hnuaia NGO hrang hrang te lungrual taka kan thawh ho thin vang a ni tih zanin an kan sawi duh a, hruaitu lo la ni zel tur te pawn he thil he thil hi rawn vawng nung reng ula ramhlun veng hi veng nuamah rawn siam zel ang che u tih kha kan chah duh bawk cheu a ni. Hei Mizo kan nih chhung hian YMA hi mitin in kan mamawh a, mirethei te, mihausa te, lehkha thiam te, thiam lem lo te, mi changkang leh changkang lem lo te pawhin YMA hi kan mamawh vek a ni tih hria in he pawl ropui tak mai hi a ti hming che tu ni lo a, a chawi sang tu leh Uaime duhdante nunpuitu ni turin zahnina helai lo kalkhawmte hi kan sawm duh cheu ni. Uaime nawmna apianga, uaime thatna apianga veng a nuamin a tha thin a ni tih kan hria. Ramhlun nawt pawh veng nuam tak a nia. Chumi nih mek lai chuan uaime hianin tlema zawng inenfiah deuh ngaihna te kan nei ta em aw tih theih turin e. Kan hun te kan hmang chho mek ta a tih theih awm e. Chumi kawngah chuanin tlem a zawng Zalina ka member pui te han chah ve cheu ka duh a, min lo ngaihthlak sak uluk takin min lo ngaihthlak sak teh u. A pakhatnah chuan aia upa te zah kan pi pu ten aia upa te zahna nun nun ze mawi tak an neih thin kha. Tunah hianin kan khawtlangah mai ni lo, a ram pum angah hian a ta hniam ta deuh em? Kan inenfiah ngai khawpin ka hria. Aia upa te, zah reng reng lo, mihring, mi hmuingil, a hmuingil tak tak theih loh tih hriain aia upa te, keini aia fing zawk, remhre zawk ang chi ten min kaihhruaina kawngah hianin Ai a upa te zahna hi i lan thar tir leng u, ti kha an sawi dun ni. Tin, a pahnihna chuan tlawm ngaihna kan vengah he thu hlu tak tlawm ngaihna ngaisanga nunpui tlattu mi eng emaw zat an la awm tih a lang a, a lawmawm khawpin ka hria, ropui ka ti khawp thin mai. Heti nih mek lai hian Mahni tana hlawkna awm dawn loh chuan tlawm ngai peih ta lo mai te kan awm em tih te pawh kha inchhut tlang ta ila a tha awm e. Tun hmaa tlawm ngai kan tih thin, zual ko kal tih te, khawhar inriah tih te, tin mitthi buhfai tham, mitthi buhfai khawn tih te tunlai dinhmunah kan veng angah leh Aizawl khaw, Aizawl a veng hrang hrangah te tih theih a ni tawh lo. Tlawm ngai teh nan a hman tlak tawh lo tih kan hria. He hun hun a inthlak chho zel a, he hun inthlak danglam zel ang hian yma pawhin kan kalphung te, kan tih thin dan te thlak chang, thlak ngaih chang a awm thin. Zaninah pawh hian helaia yma member lo kal khawm te hian tlawm ngai kan teh na tur awm chhun ni a lang ta chu Khawhar in kal tlaivar ti deuh mai ni tain a lang. Kan vengah tlaivar te, khawhar in kal thin te kan tha thawkhat viau. Tuna kan member zat an awm pawn kha Sangli, Zasarih leh Sawmkua. Sangli, Zasarih leh Sawmkua tan atang chuan tuna khawhar in a kal thin te, tlaivar thin te hi kan tha tawk che em tih kha in ngaihtuah tlang ila YMA member ten Tang leh zualin tlawm ngaihna i vawng nung leng u. Tin, a pathumna chuan rinawmna, rinawmna vawng tlap tur uaime te kan ni. Kut tling loha sum lak luh te, hausak thut thut te tiang hi beisei tur a ni lo a, uaime chuan rinawm takin hna a thawk ang a, kan thawhmil ang inbel tur. Kan thawh mil anga khawsak tur, kan thawh mil anga kan khawsaka thuamhnaw kan inbel a nih chuan, chu chuan hlimna min pe ang, rual awt loin min siam ang. Kan thawh mil ang zelin kan incheiin kan khawsa tur a ni tih hi hria ila, rinawm takin mahni hma zawna tih turte tiin member te ti turin ka infuih thar leh bawk a ni. Tin, huaisenna, yma in ram leh hnam humhalh hi kum sawm panga zet kum puana puan hnuin a tulna i min ur thlut a ngang bawk a, hei tun kumah chuan ruihhlo do kha an puang leh ta a ni a. Central yma pawhin a ngai pawimawh khawp mai a, Mizoram sawrkar pawhin a ngai pawimawh a. Central uaimia in a bawh zui turin Central Anti Drug Squad an tia catch an din a, chu mai pawh duh tawk lovin zone hrang hrangah zone sawm velah thenin Aizawl khawchhung zone sawm velah thenin Zone Anti Drug Squad Anti Drug Squad an din leh ta. He mite in a thum a thim a var pawh thu lovin tunah hian ruihhloin ruihhloin kan kan ram a tihchhiat zel te Kan thalai a tihchhiat mek te lak ata chhan chhuak turin a thim a var thlu loin hna an thawk a ni tih kan hria. Kets leh Zets te tih tur ringawtah he thil hi kan dah thei lo. Zanin ahin uaime kum puan a nihna angin helai member lo kalkhawm te hian Zoramina ruihhlo laka kan buai tawh zia te kan hriat a, a tihrem kawngah te, Tin, a hrimna kawngah te hma la tur kan ni tih hi Elanilah hianin kan inchah duh bawk a ni. Tin, naupang zawk ruihhlo a la buai lo te, venhim leh chhanhim ti lo tura kan ven hi YMA ten kan mawhphurhna a ni tih kan chian bawk a ngai a ni. Tin, YMM Auto hun awl hman that, Jehova-te hmasawnna ngaihtuah leh Kristian nundan tha ngaihsan kan motto a ni. He motto hi kan ken ko a, he motto anga kan awm phawt chuan ruihhlo tihna hun a awm lo a, ruihhlo zawrhna hun a awm lo a. YMM Auto ang hianin member kan nih chuan kal hram hram kan tum tur a ni tih kha kan sawi leh duh bawk e. Tin, Chanhai riangvaite hnemtu, thlafam lusunte hnemtu, chanhai riangvaite puitu ni zel turin in sangmar thar lei la. Miten uaime hi Paul tih bai awm leh hla awm ni lo, Paul thlamuan pui awm mite hnemtu a nih zia an hriat thar leh zel nan zaninah hianin a tharin hma in la leh teng u. Zanina ka uaime member puilo kal zawng zawngte Mizoram leh Zofat-a inhnahna kulhpui yma hian engtin nge tunah hian hma a sawn ang a, engtin nge a kal zel ang tih rilru pu chungin zanin kan hun te hmang theuh turin kan inchah a ni e, yma vul zel rawh se ka lawm e. Pu Laldinglian Sailo, kan President thu tha tak tak Ai upa zah chungchang te, tlawm ngaihna te, rinawmna leh ruihhlo ṭhat lo zia te ṭhu ṭha tak tak min hrilh avangin lawmthu kan sawi e. Culture Subcommittee cherawk ka an turin kan sawm e.

Thil pek aw local council zawk ten kan ka sawi sual pal min lo hrethiam ul a e an ti ve ve le si UMA day chibai buk na thil pek an rawn hlan dawn a Pu Than Ding Liana kha awm em aw ni chin a UMA day OB an UMA OB an lam chhuah a rawn kal hman lo kha A ni hi kan Finance Secretary a nia, khawngaihin stage ah hian chho ula tah khian han inhlan ro le. MHCP i sawm hmasa ang. Awle zan ina MHCP te, Ramhlun North Branch yma ten date hmang tura min sawm hi kan lawm em em a, engmah tam nilo mahsela lawmpui nan he envelope hi kan han pe ve nge.

An day hmanna min sawm ve avangin kan lawm a, MHEP khan a var an pe keni chuan a uk kan han pe ve nge. Pi Ma Dingi leh Pi Zo Nuni kan lawm em em a ni e. Tunah hianin inzingah khan. Squad rawn kal an awm a, chung ho chuanin Mister leh Miss kha a rukin a rawn thlang a, an en thla reng cheu tih kha hria ula nalh deuhin lawm ro, lo in ring reng bawk ro. Aah tikhanin kan hun khatna kan zo dawn hnai tawh a, ih Pu Arla Rinmawia. UMA Day Organising Vice Chairman kan sawm anga an inlawm thusawiina hun rawn hmang turin kan sawm e. UMA Member te leh UMA Day lawm tura lo kal zawng zawng te chibai ka bu ka che u. Zaninah hian lawm thusawiina tur hi a tam em em mai a, kan sawi seng lo ang, kan sawi kim zo lo ang tih ka hlau khawp mai. A hmasa berah chuan Pathian hnenah Lawmthu kan sawi tak zet e. Kan programme tur Organising Committee te nasa takin tawngtaiin kan hlan a, ruah sur lo turin kan dil a, Futsal zanhnih kan khel a, kan khelh chhung zawng ruah a sur lo a, kan khelh zawh vel leh ruah a sur thin. Zaninah pawh hian ruah a sur dawn lo, a chhan chu Organising Committee te an tawngtai nasa hle a ni. Pathian chungah lawmthu kan sawi tak meuh a ni. Zaninah kan misawmte, local ramhlunhnawt, local council te, MHEP te ah min rawn telpui thei a, kan lawm tak zet a. Kan bialtu mla hovin lawmthu an chungah kan sawi e. He program hlawhtlin nana Tha thawhtu zawng zawng te, attendance atana lo kal hrim hrim te, futsal khel te, beat contest a rawn tel tur te, article inziah siak a rawn tel te, theihtawp rawn chhuah tu te, mipui ni ringawt tur a rawn kal te, inzavaia chungah lawmthu kan sawi e. Futsal kan khel tawh a, futsal lawm man atan hian Pu Kelalni Thanga te chhungkua in an fapa Paul te hriat reng nan lawm man min rawn tum sak a, an chunga lawm thu kan sawi e. Beat contest kan neih leh turah hian Doctor Lalthianghlima hriatrengna atan Pi Ma Hlui te chhungkua in lawm an min tum sak a, an chungah kan lawm tak zet zet a ni. A pumpui kan khaikhawm ang a, a pumpui khaikhawma overall champion te kan la thlang ang a, chumi lawm an min tum sak tu te Reverend Sii Biak Mawia te chhungkua in Pu Van Laltana, Pu Patea hriat rengna atan lawmman min rawn tum sak a, kan lawm hle a, anni hian attendance lawmman tur ni hmiang kan tia silpawlin te pawh kha min rawn tum sak bawk a ni.

Aizawl DC Pu Lalhriatpuia min pek a ni a, heng silpawlin te min pek avang hian lawmthu kan sawi bawk a ni. Individual lawman futsal bikah te chi hrang hrang kan la rawn sem leh dawn a, hma kan sawi lawk loh kha chung te chu Pitharmawi Tlaizawng Sport neitunu in min rawn tum sak a, lawmthu kan sawi bawk a ni. Futsal kan khelh lai hian kan referee te kha lawm an tlem te te kan pe a, kan lawm hle mai a, chutih rualin kan MC Pu Lalmuanpuia Kawlni helaia a neitu a nih vangin hlawh nei lovin MC ah kan hmang a, a tawp thak thlengin a ni kha kan lawm tak zet zet a ni. Tichuan, Bid contest kan nei leh dawn kan tih kha Judge tur hi a puan pah pawh nia nge? Pu John Lalremruata, Pu LP Laltleipuia, Pa Tea, ani hi ramhlunveng lai a nina ramhlun nawtah kan pawm a ni. Pu Ti Laldin Tluanga te, kan Judge tur te, lawmman leh hlawh engmah awm lo a min tihsaktu tur te chungah lawmthu kan sawi lawk a ni. Zanin a helaia kan dinna stage hi KTP ta a ni a, man mang lovin min hmawh tir a, an chungah kan lawm hle a ni. Helaia stage chunga a var sang put mai kan inkhuh hi Pu Robert-a Mark Advertising ten a man lovin a thlawnin kan rawn hmatlang ve nge an ti a, an rawn thawh a ni, kan lawm hle a ni. Light te hemi sound te hetiang zawng zawng Hnehsawh tak mai, tha tak mai a min rawn tihsaktu Pro Sound a neitu Pu David-a leh a naute chungah kan lawm hle mai a, mi ret ang pawh ni lovin tlawm tein hmanraw chi kim siin kan duh apiang rawn kengin min rawn tihsak a, an chungah kan lawm takzet a ni. Zanina ka renawm lo a buai thut takin kan tih a kha Current awm pawhin kan on ta reng a, generator tha tak mai. Pu Robert Lalhmingthanga Saizahawla section a ta kan haw a, kan haw tih mai la a man laklo lai kan lak sak a ni ber e, kan lawm hle a ni. Kawngpui dungah khian heng kawngpui dung vela ymf lek kan tar chuai mai a hi, hei hi Nula, Siamtei, Saiza, Khuangchera section. In, a naute nen man pawh la lovin min ṭhuihsak a ni a, a chungah kan lawm hle a ni. Zaithiam kan sawm tur te, la rawn kal tur te, nula bizeti te, mu station te an ni hi zaninah hian an lak hle mai a, chuti chung chuan kan duh hunah lo kal turin kan ko a, an ret pawh a ṭha nelh nawlh viau mai a, An ret ang ni lovin kan budget mil angin lawmman kan pe ve dawn a, an chungah kan lawm hle a ni. Tin, Ramhlun Sporting Club te helai field man lo a min hman tir a, a tul ang anga light te min hman tir avangin kan lawm hle a ni. Organising Committee te, uaime hruaitu te, he programme hlawhtlin nana vawiin ni lenga hnatlang te leh a tul ang anga thawktu te chungah lawmthu kan sawi a ni. Zanin a local zawng zawng te bakah hei thenawm khawveng te kan nei a, helai kan thenawm bawrah hian Kan thawm bengchheng a lo ti tak tak pawh an awm thei. Zan dangah pawh bengchheng kan lo siam tawh a, chungah chuan min hrethiam taka phun nawi miah loh a, ngawi renga min lo thlir thin te inchungah kan va lawm em? Kan lawm tak zet zet a ni. A thil ha lawm thu han sawi hmaihna te pawh kan nei thei e. Chung zawng zawngah chuan lawm thu kan sawi e. Yma vul zel rawh se ka lawm e. Aw Pu Marina, lawm thu sawina hun tha tak mai min rawn hmansak avangin kan lawm e.